Актаныш төбәге, белгәнебезчә, Агыйдел һәм Чулман елгалары кушылган җирдә урнашкан. Ул үзенең матур табигате белән генә түгел, кабатланмас татар рухы сакланып калу белән дә үзенчәлекле. Матур һәм бай Актаныш җирләре борынгыдан ук күп кенә кабиләләрне, шул исәптән безнең борынгы бабаларыбызны да үз Үзенә җәлеп иткән. Әлеге төбәктә без борынгы татар кабиләләренең варислары, гәрәйләр, кыпчаклар кебек атаклы нәселләрне дә күрәбез. Инде Энгель Наупч әйтеп узды, мөгаен, Актаныш исеме ул елга исеменнән алынгандыр, бу очраклар бик Йөз очрый, шул исәптән Казан шәһәре дә Казан елгасыннан исем алган. Ә менә Агыйдел үзе ни ни өчен шул Агыйдел дип атала икән? Әгәр Ә әлбәттә инде, моның турында бик күп легендалар бар, кызганычка каршы, төгәл мәгълүматлар сакланмаган. Ә инде фәнни фаразлау турында сөйләсәк, елгалар исемен без комплекс та карарга тиеш булабыз. Мәсәлән, билгеле Уфа елгасы шулай ук Кара Идел буларак билгеле. Шулай итеп, бу борынгы төрки бабаларыбызның дөнья якларын төрле дисклар белән билгеләүне белән күрсәтә. Төньякны, караңгылык, тимер казык йолдызы белән, ә инде көньякны, яктылык, кояш үзенең иң югары ноктасына, зенитка булганы белән бәйле. Шулай итеп инде Ак Идел дә ул көньяктан я көньяк көньяктан агучы я көньяк елгасы булган атама дип аңларга кирәк. Алга таба. Тагын. Ие. Әйткәнемчә инде, борынгыдан инде бу төбәктә безнең төрки бабаларыбыз һәм фин-угр халыкларының борынгы бабаларыгы бергә яшәгән. Халыкларның бөек күчешеннән соң дүртенче, бишенче гасырларда хәзерге Татарстанның көнчыгыш һәм көньяк-көнчыгыш төбәкләрендә борынгы венгр, маҗарлар күченә. Инде сигезенче, тугызынчы гасырга бу тирәдә борынгы болгарлар күчкәч, алар инде үзләрен белән бөек мәдәният, дәүләтчелек әптеләр инде һәм шул борынгы болгарлар тәэсирендә маҗарлар, венгрлар төркиләшә һәм исламны кабул итә. Ә инде кабул итмәгән өлеше хәзерге Маҗарстан, Венгрия җирлегенә күчеп китәләр. Тугыз йөз егерме икенче, мең ике йөз утыз алтынчы елларда Хәзерге Актаныш төбәге Идел буе Болгар дәүләтенә составында була. Хәзерге Актаныш районы территориясе Беренче Болгар авыллары унберенче гасырда барлыкка килсә, уникенче гасырда бу процесс инде шактый активлаша. Болгар дәүләтенең чикләре нәкъ менә Җаек Урал елгасы буйлап уза. Мең ике йөз егерме тугызынчы елларда болгарлар әлеге елга буенда моголлар белән сугыша һәм иңе җигелгән Болгар гаскәре Актаныш, Минзәлә яклары далалары аша Биләргә кайтырга мәҗбүр булалар. Алтын Урда чорын алсак инде, биредә шулай ук яңа болгарларның яңа бер күчеш активлыгы күренә һәм инде биредә җирле халыкның актив рәвештә исламга күчүе фактларын күрәбез. Алга таба. 1969 елда Актаныш төбәге рус елъязмаларында искә алына, ул анда Беловежская земля дип атала. Күргәнегезчә инде, яңадан бу исем нәкъ шул Агыйдел Белая река исеменнән алынган һәм инде менә бу эзлектә сез күрәсез, Казанны яклау өчен Казан ханлыгының төрле төбәкләреннән гаскәр җыела, шул исәптән Беловожская, ягъни Актаныш, Агыйдел җиреннән дә Гаскәр килә. Дәвам итик. Әйткәнемчә, бу көнчыгыш төбәкләргә берничә дулкын күчешләр була. Беренчесе Болгар чорында, икенчесе Алтын Урда чорында булса, һәм инде өченчесе бу инде 16-17 гасырлар, бу Казан ханлыгын җимерелгәннән соң инде. Бу чорда без без бик күп яңа нигез салынган авылларны күрәбез, монда исемнәрне сез күрәсездер инде һәм кайбер авылларның хәтта исемнәре дә Чапкын, Качкын, Талмаш дигән үзе менә бу күчешләрнең тарихын сөйли. Инде яңа бер күчешләрнең булканы ул унсигезенче гасыр. Га бәйле, монда инде төп сәбәп ул көчләп чукындырудан качу була. Дәвам итик. Унсигезенче гасырдагы төп мәсьәләләр, төп тарихи вакыйгалар ул инде атаклы Пугачев явында катнашу һәм инде, әлбәттә, инде менә бу яуда Актаныш крестьяннары, Актаныш халкы бик актив катнаша. Екатерина икенче әби патша динлеге биргәннән соң мөселман дөньядан дөнья нәзарәте оеша һәм инде, әлбәттә, бу чаралар чаралардан да, бу форсаттан да Актаныш халкы бик актив файдалана. Дәвам итик. Белгәнегезчә, Актаныш төбәге татар шәҗәрәләре иң бай сакланган җир. Һәм инде монда без күрәбез, атаклы Тукбасы шәҗәрәсе, бу унберенче-уникенче гасырларга карый. Бу шәҗәрә халкы Дон һәм Кавказ Буйларыннан килгән кыпчак нәселләре дип фаразлыйлар тарихчылар. Һәм шулай ук инде атаклы Карабәк нәселе, ул инде Алтын Урда ханнары токымына бары тоташа. Шулай ук инде иң абруйлы, иң дәрәҗәле нәселдән ул Гәрәйләр нәселе санала. Белгәнегезчә, Гәрәел нәселе ул инде шулай ук Кырым һәм Кара диңгез буйларыннан килгән һәм инде Кырым ханлыгында һәм Казан ханлыгында гәрәйләр ханнары идарә иткән, ә инде Кырым ханлыгын алсак, бу ханлыкта гәрәйләр нәселе төп ханнар нәселе тәшкил иткән. Дәвам итик. Шулай ук Гәрәне нәселеннән без атаклы Мутиннарны искә төшерергә тиеш булабыз. Инде алар турында бүген шактый сөйләнде. Шуңа күрә менә бу нәселнең кайбер вәкилләре турында яңадан искә төшерәм сезгә. Бу Тимур Мутин, ул озак елларда Кантон башлыгы булып тора, шулай ук хәрби лидер булып тора һәм инде ул Елизавета патшага татар-башкортларның хокукларын яклап петиция яза һәм аны Петербургта илткән шәхес була. Илдархан Мутин исә ул башкорт дәүләтен төзи торган шәхесләрнең берсе һәм инде Советлашты белән юллары өзелгәч, ул инде Закил Айзы белән бергә Урта Азиягә китә һәм анда большевикларга каршы хәрәкәттә катнашкан шәхес. Һәм инде бүген әйтеп уздылар берничә мәртәбә, атаклы Мөхтәр Мутин, бөек трагик талантка ия шәхес. Дәвам итик. Әлбәттә инде, атаклы морзалар, нәселләр турында әйткәндә, без инде һичшиксез Солтановлар, морзалар нәселен оныта алмыйбыз. Унтугызынчы гасырда Солтановлар Россия һәм татар халкы өчен искиткеч зур эшләр эшләгән нәсел. Алар арасында, әлбәттә инде, хәрбиләр, кантон башлыклары, сәүдәгәрләр, дин әһелләре һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм шулар арасында инде, әлбәттә, иң бөек затлары, бу Россиянең бишенче мөфтие Мөхәммәдер Солтанов тора. Ул Мөшти авылында туа һәм инде озак еллар буенда, 1886-1915 елда Уфада мөфти вазыйфаларын башкара. Шулай ук Актаныш төбәге белән тагын бер мөфтинең тамырлары бәйле, ул Габдессәлам Габдерахманның 1825-1840 елынчы елларда ул мөфтилек итә һәм инде аның гаиләсе шулай ук Солтановлар белән тугандаш һәм инде Актаныш җирлегендә аның хатыннары һәм кызлары җирләнгән, аларның каберләре сакланган. Дәвам итик. Әлбәттә инде, менә бу бөек шәхесләрне тәрбияләү өчен, аларны, аларга, аларны гыйлем дөньясына кертер өчен һичшиксез ниндидер нигез буларга тиеш булган һәм инде, белгәнебезчә, Актаныш төбәгендә һәрбер авылда дисәк, мәчете булган һәм шул мәчетләр янында мәктәп-мәдрәсәләр булган. Күрәсез, унтугызынчы гасырның башында, Унтугызынчы гасырның уртасында ук күп кенә мәчетләрдә мәктәп-мәдрәсәләр, күп кенә мәчетләр каршында мәктәп-мәдрәсәләр ачыла. Унҗиденче елгы революциягә кадәр 109 авылның 42-сендә унбер мәдрәсә һәм 53 мәктәп ачыла. Һәм моны әйтергә кирәк, моны Актаныш халкы үз көче белән, Үз акчасына, үз белеме белән тезгән, чөнки ул вакытта әле дәүләттән мәктәп, мәдрәсә системасында бер тиен акча килми торган вакыт. Дәвам итим. Бу биек шәхес турында инде бүген берничә мәртәбә Шәймарданов турында искә алынды. Мин ассызыклап әйтмәкче булам, берничә көннән соң, унбишенче сентябрьдә Шәймардановның 100 30 еллыгы булачак Минулин бу вакыйганы да Актаныш җирлегәре онытмас, чөнки бу шулай ук безнең республикада әле тиеш дәрәҗәдә танылмаган шәхес, ә ул бит инде безнең Татарстан автономия республиканың дәүләт башлыкларының берсе һәм һичшиксез дәүләт күләмендә танылырга лаеклы булган шәхес. Хәзер инде соңгы слайдны күрсәтик. Ие. Күргәнебезчә, Актаныш җирелге бай тарихлы, бай мираслы йорт. Әлеге җирлектә күп санлы атаклы вәкилләр булган. Халыкның укымышлы, югары мәдәниятле һәм хезмәт сөючән икәнлеген дәлилләгән фактлар искиткеч күп. Һәм инде сүземне тәмамлап, Танылган язучыбыз Гаяз Исхакыйның әйткән сүзен, сүзләрне әйтмәкче булам, чөнки Актаныш халкы татар халкына хас булган иң күркәм холыкларны үз эченә алган һәм бу сүзләр һичшиксез Актаныш халкына да туры килә. Безнең халкыбыз бик тырыш, игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый талмый торган тырыш сугышчы. Ул, китап-гыйлемне сөюче, кеше хакына хөрмәт итүче, Турылыкта җан атучы бер халыктыр. Ул башбаштаклыктан ерак, тынычлык теләүче, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледер. Безнең илебез ямьле, суыбыз тәмле, халкыбыз җанлыдыр. Бәйрәм белән сезне, кадерле милләттәшләр!